जेना बुझाइ छै अपने खेत रहे हैं सबटा पानि हमर भगा देलकै खेतमे हम ताबे कतऽ कतऽ से घुरि के एलियै हमर कनिया बाप रे बाप ते दुलारू छै अखन तक सुतले है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाइ छै पहिले हमर तऽ आदत छै दुनियामे कुछो हो न हो पहिले घरवालीके आरती उतारनाइ आ पूजा करनाइ आ जल चढ़ेनाइ तकर बाद कुछो जे हेतै से हेतै ये उठू ना कते सुतबै देखियौ तऽ हम कखन से बैठल छियै ये नहि सुनै छियै यही कथी भेल यही यहाँ में देखियौ तऽ हम बैठल छी कखन से सुनोल नहि दै छियै आ जे विध व्यवहार छै से नहि करबै हमरा फेर काम छै ने सब पानि भगा देलक खेतमे से आबै छै बैसू हैया एही पर बैसू ओइने कि हमरा की देलियै ये आ ई नया मॉडल छै नया मॉडल सुति कऽ उठ कऽ हमरा ओहिमे बैसाबै छियै अरे बा कोनो एक दिन के छियै अहाँके हम कते प्यार करै छी कते ममता करै छी अहाँ कते माया करै छी

खाली सब दिन खाली पूजे करबै या भगवान के पूजा करू ना आज से बढ़ के ना दुनिया में के छे कहू तो बाप रे बाप रे कहियो माइयो बाप के सेवा करू ना पूजा ए बुढ़वा बुढ़िया तो दू चार दिन में मर जेते हां त हमरा सब दिन रहबे गो मिया गो

कुछो तऽ करबे नहि करै छी पालभी केना करिके यार ई किया बोला यार यार हैं? छी, ई के छियै तोरा नाना बहिनी नहि चिन्है छी छी नहि छी तऽ फेर कथी लए बोला यार ते हमर बाबू छियै ई भौजी छियै भौजी हाय ये अहाँ खाली मोगिये के पूजा करै छियै माय बाप के पूजा करू ने कहियो तऽ कथी अहाँके करि देत पूछा तऽ हमरा नहि करतै तऽ कम से कम माय बाप के तऽ करतै माय बाप के झाड़ू मारू बहू के करू सेवा मैं बाप के झाड़ू मर भोजी उ त दिए दिन में बुढ़वा मर जते हमर कनिया त सौ दिन हत नहीं है अरे वाह तब तक- कदे माया करे छे सेवा करबे नहि करै छी तऽ देब- कथी तोरा कहबो ए बुढ़वा जो जो त जो तोरा ने कोनो काम भेटे जा बड़े बड़े हमरा डिस्टर्ब देला आवे छी कते निक से हम कनिया के पूजा करे छिए उल्टे हमरे कहै छी डिस्टर्ब करै छै

तोरा पाले ला नहीं बुझो आय काम कर छी हम का हम ककरा नहीं खाए ला दे छी ककरा नहीं काम हम पैसा कमा के नहीं लाबे छी आय हाँ लावे छी खूब लावे छी की आय देखे छी आय कने बोए छै हम देखै छियै हमरा तऽ डर होइए ई बाजल बोजी अहाँ तऽ खाली कनिएक सेवा करै छी माय बापके सेवा कहाँ कहियो करै छी अहाँ तऽ ई अगरबत्ती धूप भोरे भोर जे अहाँ माय बापके देखेबै कतना नीक हेतै ले ले जो जो बाबू भैंस निकाल आवे छै तोरा हम जाय देबो की हाँ जाते ले दूबो तोरा अथी भेलो ये जो जो जो भौजी जो जो जे खेत में देखी जा जौन धान कमाय चलो बाबू लाड़े में कुटी काट के तब हम कनिया के पूजा करके तुरंत आवे छी की? सब हमरे भर दे ना तू आराम से घूर जो ले बाबू जो ले हम आवे हाँ छी

की ई नमकीन भुजिया छियै या ई तऽ चिया पत्ती छियै ये अहाँ चिया पत्ती उठा के लेने एलियै गोल चाय पत्ती चले लाई लू लू ना खा लू आय चाय पी लू आय ना नीक बनेलियै ने यार ये बड़ी पहले अहाँ के देलू ना हम पिए ला अहाँ पी लेलिए तो हमहूँ पी लेलिए कते नीक यो हमर कनिया हमरा बन मानै छै नहि मानै छै ने हम पीलू चाय तांगला में जाती होते जितावे इंडिया में जाए दिया आहा, हे कनिया रानी ये पर दुखाई चाहिए अपना के बियाह जे भेले छै ना हाँ कते मन लगे चले यो जाए दिया ना लाओ ना कपार दुखाइया ना पहले काम जाती ना ओकर बाद कपार। आ अहाँके बाबूजी हमरा फर्स्ट में दहेज कथी देलकै से बुझलियै

एक थारी खाइ छै हमर भौजी एक थारी हाँ, हे हम देखलिए रह ये एतेक खाइ छला हाँ आ लोकल मुर्गा काटने रहे रात में हाँ फ्रिज में नुका के रखने छै अपना आर तऽ एक पाव भात और चाउर बनबै छियै तऽ दुनू के पीस जाइ छै की? बुझै छै ना बाप रे ओकरा ओ तऽ असगरे खाइ छै एक किलो हाँ उ ब- बड़ बुझै छै देखै छलै केना केना कहै छलै हमरा जेना हमरा जेना बकने रहा बुझै छै देखै छियै ट्रैक्टर चलि एलै गोबरो बेचैके छै हाँ तऽ सुनू ने तब तऽ देखै छियै मोटकी भए गेल छै भैंसी हाँ आ भैया एकदम लिक लिक संचिता पतरका भए गेल छै कनी भैयो के दऽ देती कनी एते एते के खाय लए तऽ कते नीक कते नीक कहितियै तऽ इहो हमर कनिया हमर कनिया एतऽ सुनू ने ओना नहि करू ने लाज लागै छै ये लाज लगे हो चार पांच टा पियोज खा लिया ना नहीं हाथ लाज हाँ तो पियोज खाइ छै तऽ की होइ छै पियाज खाए छै ना तो बुढ़वा बुढ़िया कहै छले पहले जाइए ना हम भैंस में तो कहे कि बुआरो बेसी लाज हेतौ ना तो पियाज खा लिहा

हमरा तऽ सुनू ने अहाँके तऽ केसे ने बरेटी के एते टा कहियो आई क्वालिटी वाला छियै ना अच्छा सुनू ना अपन फैशन के जमाना छी कि हम टिप टॉप में छी कने दाढ़ी काट ना आबो नहीं अहाँ संगे जेबै ना हम अहाँ बाजार जेबै हम झोरो बकबै तऽ लोक कहतै कि एकर अथी छियै नौकर छियै नहि कहतै घरवला छियै तऽ अहाँके वैल्यू कते रहत हाँ रहतै ना हाँ, ठीक कहै छी हाँ कहतै एकर घरवला नहि छियै नौकर छियै अहाँके पूरा एकदम फैशन देखी दो डिजाइन हमर कनिया के

हमरा कथी कर देलकै और से बुझलिए ना गई कते नीक छियै ये हाँ ये ये आ गेल लिए टॉयलेट और गेल लिए सुइत का उठलिए तऽ हाथ तऽ बैठा देलिए कतौ गेलो नहि छै कुछो करनो नहि छी हम बाप रे बा सार तोरा कहलिए ने कि म- जो भैंस लगे ला दूँ होता देखी तै चल रहा अब से वो भैंस

जियो जियो भाई जियो हैं? जियो भाई। जल्दी जो जल्दी जो क- कत गेलो या चल बाबू आबै छै जो ने पहिले जो झाड़ा नहि फिरने छै झाड़ा फिर के आबै छै जो वो झड़ा वो नहीं फिरिए मारते पुलिस पकड़ लेते नहीं पकड़ते ओहिना भैया के पकड़ के लऽ गेल रहे ले आ गेल छले जो बाबू हम आबै छी। काम धंधा कुछो नहीं करी छी आब जब